F'dak iż-żmien Ġesù qal, Smajtu x'intqal, 'Ħobb lil għajrek u obgħod lil l-għadu tiegħek'. Imma jien ngħidilkom, Ħobbu lill-għedewwa tagħkom, u itolbu għal dawk li jippersegwitawkom, biex tkunu ulied Missierkom li hu fis-smewwiet. Għax hu jtella' x-xemx tiegħu sew fuq il-ħżiena u sew fuq it-tajbin, u jniżżel ix-xita sew fuq min hu tajjeb u sew fuq min mhuwiex. Għax jekk intom tħobbu lil min iħobbkom, xi ħlas jistħoqilkom? Mhux il-pubblikani wkoll jagħmluh dan? U jekk issellmu lil ħutkom biss, xi tkunu tagħmlu żejjed? Mhux il-pagani wkoll jagħmluh dan? Kunu mela perfetti, bħalma hu perfett Missierkom li hu fis-smewwiet. Il-kelma tal-Mulej tifħir lilek Kristu. X'jagħmel l-Insara differenti u x'jagħmel in-Nisrani distanti minn kull reliġjon oħra? Hija l-grazzja. Tittratta lil oħrajn mhux kif jistħoqilhom imma kif Alla jixtieq li jittratthom, bi mħabba u bi ħniena. Alla huwa tajjeb mal-inġusti u kif ukoll mal-ġusti. L-imħabba tiegħu tgħanna il-qaddis u l-midneb. Alla jfittex l-ogħla ġid tagħna u jgħallimna nfittxu l-aqwa ġid għall-oħrajn, anki ma' dawk li jobogħduna u jabbużawna. Iridna nħobbu lil kulħadd bl-istess mod kif ħabbna Hu. Huwa faċli u fin-natura umana tagħna li nuru imħabba u ħniena meta nafu li biha se niggwadanjaw xi ħaġa għalina nfusna. Imma kemm hu aktar diffiċli meta dak li nagħmlu nagħmluh bla ma nistennew xejn lura. It-talba tagħna għal dawk li jagħmlulna d-deni tkisser kemm il-qawwa tas-sens ta' tpattija li dlonk jitfaċċa fina meta nweġġgħu, kif ukoll toħroġ minna l-imħabba qawwija li tagħmel it-tajjeb meta affaċċjat mal-ħażin. Kif nistgħu nħobbu lil dawk li jikkawżawna ħsara u uġieħ? Meta imsieħba ma' Alla, xejn mhu impossibbli għalina li nagħmlu. Hu jagħtina l-qawwa u l-grazzja. Aħna li nemmnu u naċċettaw id-don tal-Ispirtu s-Santu. L-imħabba tiegħu tirbaħ fuq kollox. Tirbaħ fuq il-biża', fuq il-preġudizzi u anki fuq il-weġgħat tal-qalb tagħna. Biss is-salib ta' Ġesù Jista' jeħlisna mit-tiranija tal-ħażen, tal-mibegħda, tat-tpattija, u jagħtina l-kuraġġ biex inpattu d-deni bil-ġid. Din l-imħabba u l-grazzja għandha l-qawwa biex tfejjaq u ssalva mid-distruzzjoni. Inti tħalli din il-qawwa tal-imħabba ta' Alla tirrenja f'qalbek u fl-aġir tiegħek? Jew f'qalbek hemm it-toqol u l-jasar li żżommok fih il-mibegħda lejn min għamillek jew qed jagħmillek il-ħsara? Mulej, l-imħabba tiegħek iġġib il-ħelsien u l-maħfra. Imlini bl-ispirtu qaddis tiegħek u żomm lil qalbi fil-paċi tiegħek ħalli nevita milli nitlef sabri, milli taqbiżli u nitlef it-tempra. Għażiża Marija, int li bħal ibnek mhux biss ħfirt lil min ittortura u qatel lil ibnek, imma lqajt li tieħu fuqek ir-rwol ta' omm. Int għadek sallum u tibqa' tħobb tieħu ħsieb u titlob għal uliedek kollha, anki dawk li ma jagħrfukx u lanqas jagħrfu lil ibnek. Għinni u għallimni biex nimxi fuq l-eżempji tiegħek u nkun nixbah aktar lil Alla.